makadii enyu baba ndinofana makadii ndiro tine matambudziko kunyambira ah, tarwadziswa
ah, ndaona muripo muri imi nechikwata chenyu wamutinhiri ah, mamwe magonyambira ari kupi ah, mamwe magonyambira ndazama nezvataitaura pagurupu mm. hakuna munhu auya ndasvika ndiri ndega mhm. ndikave ndiri pano ndega mhm. eh, ini hangu ndasina kuta kurambira kusvikira pazove neupenyu dare rekuti samaita ndai munotorambira mhm. muye muchememo wenyu ndikazvitambira ndikaenda ndikanotora mbira dzinove dzauya dzikarira asi magonyambira mamwe aya zvavaitaura ah, pamuromo chete magonyambira hatina kubatana
dzidziso yamunoda kupa kumagwenyambira as far as eh, chiitiko chakadai chiriko ndiyo nguva yatinochemana ndiyo nguva yatinoonekana nevamwe vedu Ah, nekuti vana vadiki vatiri kuti catch them young semagonyambira vanozoda seimbira kana isusu tisiri kuliita by example dzidziso yamuinayo kumagonyambira
ya dzidziso yandinayo kumagunya ndeyekuti kubatana ndo chinhu chikuru kubatana ndo chinhu chikuru nekuti vana vatiri kudzidzisa mbira vakaona tisina kubatana kuda kuti vana ava havafi vakabatana vanongoziva kuti ini kana ndikaridza mbira dzangu ndoridza ndiri ndega ini ndikaridza mbira dzangu ndoridza ndiri ndega ndozvaitwa nana nana mudhara kuridza zvakare mubvunzo baba mhm. ndati ramangwana riri mumaoko evana vedu mm. vanodzidzei vana ava nekuti isusu tiri kuti isusu we are cultural custodians semagonyambira mm. tiri kuda kuti vana vedu vafambe mutsoka munofunga kuti vana vachafarira here mbira pachadzo kana idzo mbira dzisiri kutibatanidza vana vedu havambozofa vakafarira mbira nekuti vanotiona kuti mbira ka magwenya mbira vakuru vedu ava havana kutobatana kuda kuti chii chati inozoita kuti isusu vadiki tibatane ivo vakuru vasina kudi kubatana dziso yekupesa ndekuti ndiri kukumbira kune magwenyambira yes ari kuridza mbira vakomana vakawanda vari kudzidzisa mbira munyika taurirai vana kuti mbira ndo dzine upenyu hwekubatana kwevanhu mbira ndo dzinoumba upenyu hwevanhu ndo dzine chinyakari chekuti kana muchida kuteura muchida kunabata mudzimu unotobatana saka batanai vari kudzidzisa mbira fundisai vana kuti ngatibatanei mambo makadii nokuno makadiiwo mamai tinofara inini ndakatanga zvangu ndi 1966 ndiri mudiki diki ndichitoridza mbira ndiri mumagumbeze chamo kana vana vatiri kufundisa isusu havana mbokuridza mbira vakaita zera randaive ndiri 66 ndakanga ndiri mudiki akanga nditofukidzwa gumbeze kuti ndiridzire vakuru vaiveko vachabuda vadzimu kusvikira vadzimu ivavo ndaridza navo vazhinji vese vakaenda hakusina mudzimu uchiriko kune vandakanga ndichiidzira ini are pasi chigare mbira idzi dzicharidzwa chaizvo chaizvo vandakatamba naveni vakanga vasina mazera seariko makorana baba pane shoko ramataura randibata mati makaridza mbira midzimu ichiri kubuda ichiri kubuda ichokwadi iko zvino chii chiri kuitika iye zvino izvi ndakabva ku ndikakuti ndakabva kuchitungwiza hapana mwedzi yakawanda tichibva kunoteura kumusha kweduku isisu tiri wekwarwizika nini ndiri wechitungwiza saka ini ndiri wekuchitungwiza takava tichiteura ikoko vadzimu vedu kana vakateura ipapo ini handida kuziva kuti vakanga vachiteura vachisiya isu wekwarwizi kuti chii chakaa chaitika isu tisi varidzi vechitungwisa tinoda mutsanangure mhuri yezimbabwe kana mati izvo ndimi varidzi vechitungwisa nyasotsanangurai kuti nyika izive kuti mambo mumbori ani sekuru wangu pasi pamiri isu vekwarwizi sekuru wangu pasi pamiri ndiye akapesera achibudirwa nachaminuka pasi pamiri
oh. yes
saka na kufa kwakwe kuenda kwaakaita sekuru wangu ini hwindiri ndiye akadzoka nachizema vari vaviri vatumwa kunzi hakusisina vanhu vaenda vakaenda kumatebherendi vaparara chiende amunoudza mukoma wavo chimera vakadzoka vari vaviri sekuru wangu hwindiri akasiya mhapa muna, muna shangani munzwa zvandiri kutaura ndinotenda
unganyatsinzwa zvandiri kutaura ndanzwisisa mhuri yezimbabwe ndiyo iri kuda kutoziva zvakanyanyisa pamusoro pekukosheswa ini ndi ndakapedza kugova machere vanhu vakwarwizi yeku ainzi ndoye vadzimu pavaigovera kunzi nhasi uyu adzama mm. ini ndakapfekedzwa ndikave nawo saka mudungwisa umu ndinoda kuti mhuri yezimbabwe izive chamuri kushuvira kuti chingange chichiitwa kudungwisa chisiri kuitwa kana kuti kufumurwa kuri kuitwa kudungwisa mungatsanangurira mhuri yezimbabwe kuti zvishuviro zvenyu semhuri yekwarwizi ndimi macustodians edungwisa
ini ndaikumbira kuti dai kuri kuti vehurumende vayakwanisa kuti chengetero muchitungwiza tine chokwadi chokuziva kuti ivo varidzi chaivo vekwarwizi vachadzoka nzvimbo yavo vanoiziva ava hakuna anoenda achisiya mhuri yake ndinonzwa kuti mutangi wembira mukati menyika ino yechivavarirwa nyika yezimbabwe ndiye mbune mhindu dzepasi mungandisanangurirowo here padiki e, pamusoro penyaya iyoyo tinongoinzwa ari makwaikwai tiri vana vasuruka isu mhindu dzepasi ndiye pasi pamiri wandiri kutaura abuda mumba yakwari kubudikidza iri mhuri yokwarwizi akaenda aine vamwe vakanga vakati wandei vana dandara vana zhanje vana hwindiri vana chizema ndonhorwa ndikwanisa kuti ndidi ndikupeya ndiri kukupai iye nhasi vari kuti kana vachiteura vari kuteura zvavasingazivi vachisiya vanhu vekwarwizi vanhu vekwarwizi vangadai vachivaziva ndo vane mwana wavo akapedzisira mhepo yamhindu ya dzepasi ndo paakanga achibuda ari e, wakadiko wechidiki
Ndaona muchitekenya deze zvemhando yepamusoro. Chii chakaitika kuti mupinde mukati mezvembira izvi? Nekuti vechidiki mazuva ano vakuda idzi notidhudhu idzi. Varuda dzinosumudza mahlauzani nekukurumbidza. Sei iwewo wakachuza kuuya kuzoridza mbira? Hai, muzambombira uyu ndaingo ndakangofarira kubva handiri mudiki chaizvo. zvekuti ndaingoti chero ndichitofamba ndikapfuura nepadzedzi dzichitoridzwa chero even ndingave ndiri mumota ndaigona kutoti ah, shuviro yangu dai ndangosarwa apa pane vanhu avo ndikangoona vanhu vakabata matese chete ndaingonzwa kungodzida mbira dzinoridzwa nekuda kwekuti unosvikirwa here kana kuti chingori chipo chinouya pamunhu ai ndinoona kuti zvimwe zvacho ukadzifarira unogona kungoda kudzidzidza zvisinei nekuti une mudzimu ah, zvisinei nekuti une mudzimu saka wechidiki unosvikirwa here iwe ah, no inini kwete handisvikirwi chingori chipo ah, ndoti chipo chiri mandiriwo chekuridza mbira idzo ungada kupa kuvana vechidiki nekuti mbira mazuva ano e, dzawanda asi muzvikoro umo hamuna nhare muri kungowanikwa kanonzi kalimba kana kuti nyunga nyunga ndoiri kuwanikwa muzvikoro ndaona uri kuridza nhare wechidiki dzidziso yauinayo kumhuri yezimbabwe nekune vechidiki takatarisana nembira yenhare ya
ndinoti pambira izi eh, iyi yandakabata yande yakadzidza iwo iyi mm. eh, ndakaona ndombira hombe yandakangokura ndichinzwa ndombira yandakadzidzawo ndinzi ndombira inoridzwa inoridzirwa vadzimu inonzi chii mbira yavakabata ah, zita rembira iyi tinongoiti nhari saka takaona mbira iyi kana maridzirwo ayo yakadzikama e, e, zvekuti kana ukakwanisa kuimba uchimbira mbira yako unogona kunzwa kuti unogona kuimba zvinogona kureva chinhu zvinogona kutaura zvimwe zvinhu kana zvinogona kudzidzisa kana ivo vechidiki ava uchireva zvimwe zvinhu kana kuti uchitsanangura zvakasiyana siyana maererano nechi nembira iyoyi asi ndakaona kuti dzinotidzidzisa tsika dzedu zvichibva mumbira idzodzi aiwa ndatenda makare ndinonzwa kuti hanzi madzimai aisatenderwa kubata mbira idzi hanzi kudzaingotenderwa vanhurume chete kubata mbira mungatisanangure here kuti nemhaka yeye madzimai aisatenderwa kubata mbira uye chii chakazoitika kuti madzimai atange kuridza mbira nhasi vana shumbakadzi taakungodzitekenya so Ah,
mubvunzo uyu wakarema mm. e, nekuti even kuvako varume vacho vari vechidiki vacho vairambidzwa kubata mbiri vachinzi urombe kuzoti zvizonzi mwana musikana ari dzambira chakanga chave chinhu chekuti e, kunyange vabereki vaisazviburitsa zvaingove pamba pavo kuti nekuchainge chaachishamiso asi vabereki vachitoti usabate zvakumbira izvi ndezveurombe izvi urombe uhu asi nhasi tiri kuona sekuti chivanhu chiri kuenda chichi chichive neupenyu hwakanaka kumhuri kuti mwana mukomana mwana musikana vakuridza mbira vari vakagara vari vairi kudai vamutiniri imimi ndaona mavhidhios enyu akawanda evana venyu kuti mune akadhemi inodzidzisa mbira nechinyakare mitambo yese yechinyakare muchidzidzisa hunhu wekuti munhu anzi ubuntu ubuntu mhm. spirit of ubuntu kuvana ndakaona vechidiki vakawanda vari kutekenyambira mungati batirwo here chikamu ichocho chidiki mhuri yezimbabwe izive zvamuri kuita mabasa amuri kubata ya yeah.
ndine vana 27 vandiri kudzidzisa mbira mbira, ngoma, hosho, kutamba, kuimba nehunhu hwemuchinyakare vasina chavanobhadhara mahara. Izvi ndiri kuzviitira kuti tichengetedze chivanhu chedu nekuti kufa kwangu vana havanosara vakabata pavanoziva kuti apa ndopatorarama napo chivanhu chedu ngatichengetedzei.